Helo, siwr i chi, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun angel. Felly angel bydd e heddi, a ni'n mynd i wneud y llun i fod yn un eitha tal. So os ych chi eisiau troi eich tudalen chi, mae croeso i chi. Dwi'n mynd i gadw'n fi fel yn dim ond achos bod ffilmo yn haws. Felly, Mae'r angel yn mynd i fod ar y top, a wedyn mae'r bugeiliaid yn mynd i edrych i fyny ar yr angel. Felly ni'n mynd i ddechrau bant gyda hanner cylch ar gyfer gwyneb yr angel. Wedyn, ni'n mynd i ddechrau cael y siap yna jyst uwch ben yr angel ar gyfer gadael lle i'r gwallt ddwr o gwmpas. Felly dyna yr, uh, y fodrwyn, yr helo sydd o gwmpas pen yr angel. A wedyn, gobeithio, wnaeth hwnna adael ni i gael ychydig bach o le i roi ble mae'r gwallt a talcen yr angel uwch ben y linell na hefyd. Wedyn, Wn ni'n gallu gorffen y gwallt. A mae'r angel yma'n hedfan yn yr awyr, felly o'r ochr yma, ni'n mynd i ddod lawr i tua um, o dan ble mae'r gwallt yna'n gorffen. Wedyn ni'n mynd i fynd o'r gwallt yma draw ychydig bach, a wedyn ni'n cysylltu'r ddoi rownd fel na. Felly dyna wisg yr angel, mae'n hedfan tua, wel, i'r chwythdyn os hoffech chi. Nesaf ni'n mynd i roi um, yn breichiau ni mewn. Dos dim unrhyw lythyren yn y fraich dop yna. Felly gall y fraich yna jyst aros fel yna. a wedyn, Mae'r fraich arall ychydig yn bwysicach agos bydd ysgrifen yn y fraich yma. Felly er mwyn wneud yn siŵr bod y gair angel yn darllen yn gywir, mae eisiau hwn fod yn weddol o syth fan hyn. Dim ond dwy lythyren fydd yn mynd yn y fraich, felly does dim eisiau'r fraich fod yn enfawr, ond mae eisiau fe fod yn ddigon trwchus ar gyfer Dwelwch y rhain. Ok, felly dyna ein angel ni. Well i fi ychwanegu traed. A wedyn ni'n barod am yr, um, y big eiliad ar y gweilod. Felly cyn wneud hynny, beth ni'n mynd i wneud fan hyn nawr yw rhoi yn bocs ni mewn. A fel wedys i ar y dechrau, y bocs heddi gallai fod ychydig yn dalach yn hytrach na yn llydan. Jyst i gael bach o amrywiaeth rhwng y wahanol lluniau ni'n neud. Um, a fel fi wastad yn dweud, pensil premesur felly yn well ar gyfer um, beth i chi'n gwneud. Um, does dim dy fi um, cymaint o um, ffordd o ddefnyddio premesau gyda'r pen, achos mae mwy o chance neithiau smydio. Felly, yr angel ar y top, dyn ni, ni'n mynd i chwynegu'r llythrenau ar y diwedd. Um, ni'n mynd i roi yn bugeiliad ni mewn nawr. Dyw e ddim yn ei lot o waniaeth sawl bugel chi'n rhoi. Um, os chi'n dilyn yr un stael ar gyfer pob un a felly'n cael yr un canol yma dwi'n mynd i wneud gyntaf yn pwyntio fyny, gall y lleill fynd ble bynnag mae lle gyda chi. Felly, Dwi'n mynd i gael y gwpan eto chydig bach yn dalach na'r un ar gyfer yr angel. Wedyn fe gewn ni rhyw fath o band pen a wedyn y pen wisg yn dod am lawr. A wedyn beth sy'n ei wneud wedyn yw cael y braich yma yn pwyso yn anelu am i fyny. Gaeth hwn bwyntio, felly mae'n mynd i fynd lan a fel yna. Okay, os ych chi wedyn eisiau rhoi rhywbeth ar y wisg, croeso i chi. Felly mae'r person yma'n edrych i fyny hefyd. Fel wedi sy'n newch chi eich bugeiliad chi fel eich hun moyn.

Dwi'n ychwanegu rhai eraill mewn, dim ond i lenwi lle mwy na dim byd arall. Dyn nhw ddim yn gorfod bod yna o gwbl. Dwi'n credu na i orffen gyda tri, gallen ni roi mwy mewn sy'n ni moyn. Os ydych chi moyn, mae'n jyst bwlch bach dy fi fyna, so falle roi ai ddafad fach i mewn fyna, jyst i wneud e'n amlwg. Mae dyma'r bugeiliad. Does ddim rhaid i chi wneud naw gofal. Um, wedyn, be dwi'n gwneud i ddangos bod goleini'n dod lawr. Dwi'n mynd i gael dwy linell fel yna yn dangos bod goleini'n dod o'r um, angel. A wedyn, jyst yn y cefn fan hyn wedyn, fe gewn ni y bryniau yn y cefnder. A dwi'n weddol hapus gyda fe fel mae fe fanna. Felly, y cam ola nawr yw rhoi y gair angel i mewn. Felly, fel wedi si, dwy lythyr yn, yn y fraich, a wedyn mae eisiau lle ar gyfer tair llythyr yn arall wedyn yn y corff, felly dwy lun allan y corff. Felly dyna fo pimp bocs dyn ni ar draws. Yn yr un cyntaf, ni'n mynd i roi'n A ni mewn. Fel yna. Wedyn yn... Mae'r yma, mae'r un yma yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg yn amlwg gan mae'r un sillafiad si i angel a angel.

Mae'n yn ylu o'r pen bant. Dyn ni ddim eisiau cymryd gormod o gornel i ffwrdd, felly triwch wneud yr yl yn un byrrach os allwch chi, fel bod ni ddim yn colli cymaint o gornel ucha y wisg. Felly mae hwnna dal yn edrych fel yl, dwi'n hapus dy hwnna, jyst bod e ddim yn edrych fel cy i chi'n iawn. A wedyn, ni'n barod i liwio. A wedi chi liwio, gall e edrych rhywbeth tebyg i hyn, ond yn amlwg, eich dewis chi yw'ch lliwiau chi. Um, dwi wedi dewis gadael yr angel yn wyn a trial lliwio gymaint a allan i wedyn o'i gwmpas a ni'n siŵr bod y wisg yn sefyll mas. Um, felly lliwiau digon syml ar gyfer y bugeiliaid a wedyn ni'n siŵr bod yr, um, y fflach na o leini yn felyn. A fel arall, mae fe yn holl lan i chi. So gobeithio wnaethoch chi joio y dŵdl o angel a welai chi tro nesaf.